Semmejna l-Covid l-ewwel. Ejna naqbdu naqra speċa dak is-suġġett. Mhm. Il-Covid, speċa l-ewwel għad għamil statement li bil-Covid il-moħħ

li hemm what is predicted li ħajkun hemm tsunami ta' mental disorders. Inti once you're in the pandemic, generally people cope with stress and resilience. Once it goes away, waqt li titlaq il-pandemic, mbagħad in-nies jibdew iħossu dik iċ-ċertu dawk il-problemi li joħorġu mill-fatt li jkunu għaddew minn żmien diffiċli. bħalma kien Covid. Ġri jiena li nara ħafna, ġri qed jiġu ħafna tfal u anke ġenituri b'ansjetà, ġri ċertu ammont ta' ansjetà, ġri inti it-tfal jinterpretaw, ovvjament ħadd ma kien jaf x'qed jiġri fi żmien tal-Covid, you know, ma kellux qed naf trial and error. U t-tfal they have to try jippruvaw jagħmlu sens mill mill-mistoqsijiet li għandna aħna. Ġifieri immaġina ġenituri mhux ċerti, ma nistgħux noħorġu, hemm lockdown, m'hemmx lockdown, hemm pajjiżi b'lockdown, hemm Sweden miftuħa, l-Italja magħluqa, l-Ingilterra magħluqa għal sena u nofs. It-tfal qed jippruvaw jagħmlu sens minn dak kollu, ġifieri ma nistgħux niltaqgħu ma' sħabna, social distancing. Dik tikkawża ċertu mistaqsijiet, ċertu ansjetà, ċertu mhm. biżat. U anke l-effett ta' ta' socializing fuq it-teenager semmejna l-adolescenti imma x'affett kellu fuqhom. Ġifieri l-fatt li inti fl-iktar żmien ta' ħajtek fejn għandek intaqa' man-nies, 18, mhm. 20, whatever, six forms maluqin, l-universitajiet maluqin, online learning u inti qiegħed maqful id-dar, ġifieri forsi jiena ma tantx għandi xi social life qawwija, ma jekk inti għandek 20-25 trid intaqa' ma' sħabek, it's a very difficult time. Ġifieri, eh, il-bidliet li rajna huma either anxiety jew phobia jew biżat minn nies, jew nkella l-oppost, externalizing behaviors, ġifieri ġenituri qed iżommuhom id-dar, it-tfal qabżitilhom id-dar u qed ikissru d-dar jew climbing the walls. U l-fatt li għalqu l-iskejjel, ġi mhux kull pajjiżi kollha għalqu l-iskejjel, il-fatt li għalqu l-iskejjel u għalqu l-extracurricular activities bħal l-isports, inti m'għandekx fejn tisfoga, semmejna l-isports qabel. Jekk għandek tifel jew tifla li kienet qabel tmur għal futbol ħames darbiet fil-ġimgħa jew tmur tom ħames darbiet fil-ġimgħa u issa ma tmurx tom, dik l-enerġija kollha ħa tisfoga d-dar. Ta' toħroġ għad-dar, għal il-problemi. Apparti li memx eh, n-ness soċjali li bdejt titkellem dwaru, inti li ma tistax n-ness soċjali. Ah, yes, social networking, yeah. Social networking, mux jgħet emmek, inti eh, u f'dawk iż-żmien li huma vera formative u fil-ħajja ta' bniedem fejn inti qed titgħallem tissoċjalizza tisir il-karattru eżatt ta' komunità għamil eh, u dak il-proċess vera mhux isir għax inti s-soltu ta' dik l-età biex qed toħroġ minn nest minn taħt il-ġinaħ tal-mama u l-papa u qed tifforma identità. Inti bħala tifel jew tifla eh, eh, X'inti għandek bħala tfulija u inti tisma' biss jew tobdi r-regoli tal-ġenituri sa ċertu punt, adolexxenza qed issir titgħallem xi tkun kif għandek taġixxi bħala adult. Mhm. U dak huwa l-importanza li inti toħroġ u tintegra u tissoċjalizza man-nies, ħalli inti titgħallem minn inti l-karattru tiegħek il-personalità tiżviluppa, mhm. ħalli inti mbagħad issir adult fil-komunità. X'taħseb li ħaj jiġri, ġifieri taħseb li ħajkun hemm eh, delayed onset of adulthood? Jista' jkun li tiġi din ħaġa? It's a very big word.
Li qed naraw naraw iktar nies qed jiġu għandha bi problemi, ħafna iktar. Hmm. Ġifieri definitely żdiedu n-nies. Delayed, it's, it's a very big concept. U there is... Forse kien hemm daw is-sentej. Ina wejt lifna sentej, no, kulħadd tilef sentej, issa tagħmel Kif semmejna qabel, l-istress jista' jkun pożittiv jew negattiv. Mm. Jiġu n-nies li jgħixu fi żmien il-gwerra, mm. probabbli ħarġu iktar reżiljenti l-maġġoranza, imma naħseb hemm nies li affettwhom, affettwathom il-gwerra tieni gwerra dinija. Ikunu iktar immaturi, Nasab hemm ħafna studji, ma l-istudji ħirġin fuq anki il-mod kif kif iż-żgħażagħ qed jużaw il-ħin tagħhom. Ġivinti, jekk ma tintegrax, jekk ta' tagħmel 24 sija fuq kompjuter, mhm. u mbagħad meta tmur għad-dinja tax-xogħol hemm iktar inqas ċans li inti tintegra u tissoċjalizza u tkun iktar matur jew taġixxi ta' bniedem matur. U xek, għalek importanti ta' miftit minn kollox, back, back to the balance mm-hmm, pie mm-hmm, mm-hmm. thing.
Ġviri, għata għu għet nitkellem fuq xie xorta ta' PTSD.
Hemm studji li ħarġu, hemm ħafna studji li ħarġu mis-SARS ta' PTSD u evidenza ta' trauma. Li ħarġu mill? Minn żmien ta' SARS, ma tantx affettwana SARS, imma fl-Azja, fl-Azja kien hemm ħafna studji minn South Korea, minn China li hemm evidenza ta' trauma. Yes. Hmm. Li ġejja mill-fatt li inti ġejt imċaħħat milli tinteraġixxi soċjalment. U anki mill-ħsibijiet jew il-biżat li hemm ċans li inti timrat u tmut. That is what hmm. makes a trauma. Ġifieri you're in a situation fejn ma tafx se jiġri għada u hemm ċans li li jew inti tmut jew xi ħadd mill-familja tiegħek tmut. Ma Malta forsi rajni ma mhux daqshekk jew kien hemm perjodi ta' żmien fejn kienet hekk, imma pereżempju l-Italja fejn kien hemm in-nies qed imutu l-isptarijiet ma kienux qed jirnexxilhom ikampaw. Żgur li hemm nies li għaddew minn trawma, kemm kemm naħseb tobba jew nurses jew jew nies li ħadmu l-isptar u kemm in-nies li kienet jaraw in-nies ħirġin bil-mejtin mill-isptarijiet. It's a very traumatic experience. Nasib li kija simili ħafna tal-gwerra u li tara speċta. It is a similar situation. L-aktar ħaġa li aħna nippreġjaw bħala l-bnedmin li hija l-ħajja tal-bniedem li the currency gets devalued and fast. Jisu hemm tipo hyperinflation fuq il-currency tal-bniedem. Tal-ħajja, yes. It's very scary um, thing to experience and entertain in one's mind.